Hekk jagħmlu, għalhekk Ultimate dejjem orħos u dejjem l-aħjar! U issa, waqt is-sejl fantastiku tal-Ultimate, terġa' orħos minn qatt qabel!
Offerti speċjali għand Bonsu li xahar ta' frar. Qed jingħataw appliances weekend breaks b'xejn, diversi skontijiet fuq is-sufanijiet, Riplastusites tal-ġilda li jibdew minn 1100 euro, prezzijiet speċjali fuq wall units u pitturi kif ukoll sodod motorizzati kompluti bi saqqu bi 15 sena garanzija għal prezz ta' 650 euro.

L-Erbgħa fit-tminja u nofs ta' filgħaxija naqdu miegħi għal programm ieħor TX. Tlett mistiedna li jkunu magħna minn ġimgħa l-oħra biex flimkien magħhom nitkellmu dwar numru ta' suġġetti differenti. L-Erbgħa fit-tminja u nofs.
jirreżenja l-President Eġizzjan Hosni Mubarak wara 18-il jum ta' protesti. Il-ħaddima tal-gowl li fissijat li għaddew ġew marfa li jħod minnhom ser jiġu ssenzjati lejlet l-aħħar elezzjoni ġenerali l-Prim Ministru kien wedhom illi l-impik tagħhom huwa garantit. Erba bisrin kull għaxar titfal fl-età ta' bejn il-11 u l-15-il sena jiklu frott. Anqas minn wieħed minn kull ħamsa jieklu ħaxix. 24 kanzunetta biex minnhom jintgħażlu 16-il finalist għas-serata finali ta' għada. Matul is-sena 2009 l-Water Services Corporation nefqet bi kważi 10 miljun euro għall-ilma li nħela minħabba ħsarat fil-kanen jew telf ieħor li ma jistax jiġi evitat.

Photo Classic, Damen in Footwear Esprit Ultimate Fonts Wines and Spirits, grazzi wkoll lil Ċanċi Supreme tal-li jipprovdilna trasport, grazzi wkoll lil Dive, Casa Vini Vaskas, Optika Tiptoes u grazzi wkoll anki lil Marshall Chauffeur Drive, grazzi speċjalment lil James u anki lil Manuel li juhu pjaċi paċenzja bija joqgħod jiġi għalija u jerġa' jħodni lura d-dar. Grazzi Manuel! Mela għalhekk intuhom x'għattib għal dawn in-nies illi jisponserjaw dan il-programm. Ħafna sponsors grazzi lil dawk li jirriklamaw fuq dan il-programm, id-diskussjoni tkompli. Charles Coleiro, persuna li huwa magħruf għall-imħabba kbira li għandu lejn il-folklor Malti, inkluż il-festi. John, dawn qed ingrazzjak tal-li sedinti hawnhekk fl-aħħar minuta ma ġej xorta. Jiena ma nafx, qed nara illi f'dil aħħar kwarta, l-aħħar nofs siegħa, qed nieħdu aspett negattiv tal-imberka festa tagħna. Hemm tant xi tgħid qed impinġu x-xitan iktar iktar milli hu, qed iwaħħlu fiż-żgħażagħ ukoll sa. Iż-żgħażagħ illi forsi jkun hemm xi erba' tfal jaqbżu fil-marċ, qegħdin jaħlu magħna, nneħħu l-marċijiet, qed nagħmlu ħafna pastażati, qed nagħmlu hekk jitlu drogi, hemm eċċezzjonijiet u ma biex magħhom. Però niftakru kif qal Dr. Godfrey l-ewwel, Il-festa Maltija hija mera tal-identità Maltija tagħna fuq kollox u tagħti skop ukoll bħala vetrina għal artiġenat tradizzjonali tagħna kemm hawn żgħażagħ nerġa' naqbad fuq iż-żgħażagħ illi jisservaw bil-festa tra parentesi li jiġifieri fil-brekis mhux jisservew ma jieħdu skop, jieħdu vantaġġ mill-festa biex jiskopru t-talenti tagħhom. Il-festa tagħna propja iż-żgħażagħ li jagħmluha. Jgħad pereżempju jiskopru t-talenti tagħhom f'dik li hija pittura. Għandek l-artiġjanat li joħor għandek il-fejla fi ir-rakmu, il-bandalor, l-arma li jsir ġewwa jsir barra, anki ġewwa, ġifi għadin inqed naqqat it-tnejje. Jiġifieri l-festa ma tistax taqbad u tgħid ta' ġewwa ġewwa u ta' barra barra, ta' barra hija komplementari ma' dak li jsir ġewwa. Però forsi l-affarijiet illi jistunaw barra jistunaw iktar, ma laħas noqgħodna ngħidu xem ġewwa jistona ta' jiena ma nixtaqx, ma nixtieqx nara, pereżempju, kif qal il-fader, illi ċerti kappillari jixi ħelsu ħafif ma transazzjoni jagħmlek qoddisa ħafif malajr u jiskarta il-mużika sagra illi uritna għand missirietna għax jgħidilek illum ma dux moda, skużi, li jiġri u da, iż-żaza minn tixħa tiġbidhom billi tagħmel qoddisa, naturalment, qoddisa kuljum. U min huwa tradizzjonalista għajna l-konservattiv, jew kena nis li jħobbu l-festa, mux ta' jmorru l-kisa biex jisamu qoddisa, jekk għandek il-mużika tijierom. Mhux iġġib erba' żgħażagħ forsi xi daqqiet biex jitibba iż-żgħar biex biex biex bil-kitarra u bil-ġass imdaqqiet oħra. Jiena ngħidlek illi hemm is-snajja wkoll, jiena nidħol fuq il-folklor issa. Il-festa tagħna, il-festi tagħna ta' Malta u Għawdex, u Għawdex iktar minn Malta, għadu iktar Malti minna għax għadu għadu jħares il-festi. Per eżempju, fawda xissib jibbi eh, jixru l-pastizzi għaw Malta ma xsibomx daw. Mhux talli hekk talli ssib kolinkwa ħaġa għandha x'aqsam mal-ikel. Barra li kell Malti, issib ħobż biżejt pereżempju u bigillu affarijiet li huma ta' Malta. Bax biex taqgħad imbagħad għandek it-tfal żgħar innoċenti tuħom bnara ta' bnada ta' pajjiżi bajrani. Hmm, biex iċoxfu u minnu mat-Taljani u mal-Ingliżi u għal-Ibirek. Għal-Ibirek aħna Ninsew li aħna Maltin. Iju, ma xfiħa ħażin billi kollu. Eh, mux kwestjoni. Eh, fimni. Ah. Jien ma nistax għalli għalli. Iwa, għorrajt, u iwa, tradizjoni malti. Illi it-tfal id-derjom, mentalità kolonjalista, ek narajn. Il-festa ta' għandha tkun Maltija. Barra minn hekk, barra minn hekk għandek ukoll l-aspett iktar folkloristiku illi il-raħal fil-festek ta' mill-pajjiżi urbani mill-ibliet jittrasforma ruħu. Tara fil-fl-antik pereżempju kont tara it-tibjid tal-bibiet tad-djar, it-tibjid jagħtu tibjida qabel il-festa, il-ħajjat imur jeżanża dak li kun jagħmel libsa li kien għad, il-mara tad-dar tmur tagħmel tixtri ħajta deb mingħand il-ħwienet tad-deb. U it-tfal jidlu kax jizzanġu l-libsa tagħhom. U tara. Xal, qed fakkar, ħafna affarijiet li ma konx inħobb nagħmel ġej il-bambin. All right? Jien niftakar li f'kull festa irridu mbajdu l-faċċata. U l-iktar ħaġa li kont noboti li wara li missieri ibbajat il-faċċata u kien jimla is-saran tal-bankina kollha, omma kienet tibatni bil-petrolju nqgħod inneħħi jiena. U kont indum ġimgħa b'dik ir-riħa bidejja.